Бүгенге вәгазгә килгәндә җәмәгать вакытыбыз шикле булу сәбәпле кыска чагына сөйләп узарбыз иншалла. Әйтәсем килә, һәр бер адәм баласы шушы дөньяда Халәтенә карамастан, кем булуына карамастан, Баймы ул, факир-мескенме, һәрберсе шушы дөньяда, аңласа да, шушы дөньяда кыска гына булуына, кунак булуына карамастан, ул барыбер шушы дөньяда озын, Гомерле буласы килә шулай бит. Шушы дөньяның кыска булуына карамастан, ул барыбер бай яшисе килә, мул яшисе килә шулай бит, альхамдулилла. Һәм әйе, гаебе юк. Әйе, озын гомер итәсе килә кешенең, күбрәк оныкларны күреп, тәрбияләп, алар белән уйнап. Мул, бай яшисе килә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмыйча. Әлхәмдүлилләһ. Яхшы теләкләр, җәмәгать. Әмма күпчелек дөрес ысуллар кулланмый әлеге максатларга ирешер өчен. Көне төне нәрсәдер белән мәшгуль. Әмма кызганыч, нәтиҗәсе сәләмә. Һәм кеше нинди генә бай булам дип тренинглар үтми, семинарлармы, форумнармы, йөри, тырыша инде үзенчә, китаплар укый, Алла, төрле-төрле бестселлерлар укый. Бай буласы килә кешенең. Алхамдулилла, яхшы, Озын гомерле буласы килә. Санаторияларга йөри. О, пычрак ванналарда аунап ята, диңгезләргә йөри, тауларга менә, хава сулый, диңгез сулый. Озын гомерле буласы килә кешенең. Әйе, яхшы сәбәпләр. Әмма чынлап торып та әлеге сәбәпләр аны озын гомерле һәм бай муллы тормышлы итәме икән? Җәмәгать бүгенге вәгазьдә мин сезне таныштырам бер сер белән. Бер ысул белән кайсысы иншалла чынлап торып та хак ысул булып тора, кешенең шушы дөньяда бай булуына да, шушы дөньяда иншалла озын гомерле булуына да. Ул да булса нинди ысул? Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте. Әгәр син, диде, гомереңнең озын булуын теләсәң, тормышыңның мул, бай булуын теләсәң, киң ризыклы булуын теләсәң, бер әйбер. Туганлык җебен өзмә диде. Туганнарың белән, якыннарың белән элемтәне өзмә диде. Машалла. Менә ул. Менә ул хакыйкый ысул. Кайсысы чынлап торып та безне, иншалла, озын гомерле итә, мул тормышлы итә? Һәм юкка гына Аллаһ Раббыбыз да Коръәни Кәримендә берничә аятләрендә туганлык җебе белән бәйле аятлар китерә. Шуның берсен һәр җомга вәгазендә без аны әйтәбез, Ән-Ниса сүрәсе 1 нче аятта килә,

һәм туганнарыгыз белән, якыннарыгыз белән элемтәне өзүдән куркыгыз, диде. Субханалла. Һәм бар бүтән бик күп аятлар. Кайсысында Аллаһ Раббыбыз туганлыклар, туганлыкны саклауга Өнди. Хәтта ки туганлык җебен өзүчене нинди җаза көткәнен дә әйтә. Үзенең Коръәни Кәримендә җәмәгать. Һәм әлбәттә ки, туганлык җебен саклауда, туганлык җебен ныгытуда безгә камил мисал булып тора кем? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Аның агасы Абу Талиб. Ул һәр даим аның янәшәсендә булды. Мөшрик булуына карамастан. Ул мөселман түгел иде. Мөшрик, ширк кылучы. Әмма ул барыбер аңа карата мәхәббәт тойды. Аңа карата яхшы мөгамәләт күрсәтте. Хәтта ки соңгы сулышына кадәр янында булды. Соңгы сулышында булса да, ислам диненә чакырырга теләде. Шунда да элемтәден өзмәде. Әй, бу мөшрик дип, бармыйм әле янасына, янына дип. Субханалла. Ә җәмәгать. Ә без кызганыч. Мөселман туганыбызның да хәлен белмибез. Без үлә калса, аның җеназасына да бармыйбыз. Ул бит миңа тегелә итте, ул бит миңа болай итте. Субханалла. Без без мусульманнар дөньядагы иң яхшы кавым Һәм без шулай итәбезме? Без шулай эшлибезме? Кайчан пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм безгә үрнәк? Кайчан ул Абу Талиб агасы соңгы сулышына кадәр яратты, сөйде һәм яхшы мөгамәләт күрсәтте. Субханалла. Кардәшләрем. Шуны белергә кирәк. Әгәр дә кешенең үз ата анасы белән үз туганнары белән аралары начар икән мөгамәләтләре явыз икән, андый кешегә нинди ышаныч булырга мөмкин? Нинди? Әйе, ул синең яныңда елмаеп йөрергә мөмкин. Сәлам. Әгәр дә ул ата-анасына кырыс икән, туганнарына карата кырыс икән, нинди ышаныч аңа булсын? Субханалла. Һәм туганлыклар җебен саклау ничек чагыла җәмәгать? Хәтта ки шушы туганнарың синең белән элемтәне өзергә мәтәшсә дә, сиңа явызлык белән кайтарса да, син аларга карата яхшы мөгамәләт күрсәтергә тиеш. Матур сүзләр белән мөрәҗәгать итергә тиеш. Туганым, якыным дип. Татарларда бик яхшы мәкаль бар. Аны күпчелек белә. Таш белән атканга аш белән кайтар. Бик яхшы мисал. Җәмәгать. Әлхәмдулилла. Һәм без әлеге сөннәтне, әлеге мәкальне тормышыбызда чынлап та ашырырга тиешбез. Иң әүвәл туганнарыбыз белән мөгамәләт кылуда. Һәм шуңа күрә, кардәшләрем, Бер яктан, аңлавыбызча, туганлык җебен саклау ул изге гамәл булса, икенче яктан, туганлык җебен өзү ул бик олы гөнаһ, зур гөнаһ, җәмәгать. Кайсысына дәлил булып тора? Әл-Бөхари һәм Мөслим җыентыгында килә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Шул кеше кайсысы туганлык

Хәзерге чорда, хәзерге вакытта, әлхәмдүлилләһ, туганлык җебен ныгытуга ысуллар бик күп. Хәзер Америкадамы булсын, Китайдагымы булсын, төрле төбәктәге булсынмы, туганнарың белән рәхәтләнеп элемтәгә кереп була, хәтта ки күреп тә була, скайпмы, ватсапмы, төрле-төрле ысуллар кулланып була, әлхәмдүлилләһ. Хәтта ки бөтен туганнарыңны, кайсыларында телефоннар бар, бер төркемдә җый була, шул ук булсын ватсап, телеграм группаларында. Бөтен төр... туганнарыңны җый шунда. Язышыгыз, хәлләрегезне белешегез, бер-берегезгә кунакка йөрешегез, машалла. Сез башлагыз. Сез үрнәк булыгыз, туганнар. Сездән үрнәк алсыннар. Машалла. Шул вакытта җәмәгать, менә шушы ысулларны үтәсәк, менә шушы пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең әйткән хадисенә таянсак, туганлан җебек җебен сакласак, без альхамдулиллаһ, озын гомерле дә булырбыз иншалла. Мул тормышлы да булырбыз. Аллаһ теләсә.